machiegni jawinjo nayo kinde machalo koda ma wan kod okinja igo tamogi ka a chopi wang' sa mondo wane kaka wakony jopiny kotende kod ka piny dhi okinja ayudo kaendi ka kawuono ne aliya lich ewi go tamogi kaendi ok ang'eny to okinya chu timo party to kokwela to an eh, koth jokago tramogi Oh, wuod komenya mano to ineno kare Mm. Eh, got ka to chiemo nitie ng'e ma e chuny ramogi donge ng'a kinda galiya Eh, to ka ng'en ka ka en aliya to en ilose ero titone moro alenya ang'eyo alot wan ko chak alot ma iole chak goro ero gora achiel goro achiel okinyi pile ka pile pile ka pile to tiend chiendego te agulni molworo moumgo mag adila koro ka nitie chuny chiemo ma kata gik ma korona go to kapandi chopi got ka kibiro tibiro be nikech ing'en ka ki- bang' chiemo to gaka imadho glas ariyo apilo modwaga nega goyo got pilogo kae. gik makech kechgo magega yien mathietho gimoro amora makech gi Yeah. tangawisi mago duto nika koro wawe wach chiemo mondi nikech nyikwa ramogi ajwang' awinji ochiko ithgi to kawuono juogi nigo wach man ero to ka juogi nya luorre Ah, sani neno ka an gi nyakalondo ma kanyo ma winjo golulwe ero e, gokinyi Mhm. seche ma i- iwecho weche mege news nito yamo ringo nade Eh, piny ochomo kure e, tiwinjo ka weche timre e piny luo madongo Ero. iyudo ka rawera moro bambo dayo ng'ato wang'o nyithinde ero gin timbe moko ma mono Mm. koro juogi nye wan gi welo mana kaka iwacho ni aliya ineno ka ng'eny Ero. jodong luo mane nitie chon Odera kang'u girigo ng'ong odima Ta tao okogot. kogot go bondo mumbo wuod adenyo Eh, ing'e ni to liende en ga jigo kanyo Eh, kikalo kanyo ibo neno nitie bondo wati ing'e ni kwakalo to wanene kobet kuro un madak unene koro jodongo gi manyi olo remo piny niwach yamo matuo mar eh, corona ni, mondo a Eh, mondo piny luo obed maber ing'e nyaka yang ni juogi mondo gi- yamo marachno bar koro chiemo ibo chiemo bang'e pod ing'e ni kwane ni to aparo to oyo ang'eyo ni taoko go to ng'e kara malero ga ni nyakwara moro obiro kaka eri juma tich ariyo ka tich ariyo okecho kodi nyaka ne uso to oyo ni joseme okwaji chiemo ni chwedi ka koro piny to luo ka eh? sani nitie gimoma niluonga ni numba ero wiji owil kode mhm. to numba ma wayudo ni kare momako piny mhm. momi ineno ka madongo dongo mhm. gi rochruok mhm. to en numba koro miyo juogo golo chik apar matayo ng'a majaro ng'ato ing'e ni ji mang'eny ma sani kare gi kethre kaluwore kod weche mane owuok e dho kweregi kata mm. jonyuolgi koro numba ne nodok negi ma magi e gik ma koro ineno kokelo rochruok piny luo ma sani bi piny obam Aya wacho ni kik ijar ng'ato gi wach mar nyuol mare. Mm. E weche kaka in bende iwuoyo kama ji nitie to nyuol otami onge gi nyathi. Eh, mago gik ma kiwach ne ng'ato. nikech eh, en gima wuok i lwet ruoth nosimo Eh, nyithindi ng'e ni Nyasaye ema chiwo. awinji Koro ka Nyasaye pok omiyo ng'ato to ng'e gimomiyo. Koro ka iyi to miyi Ng'e nitie jomoko man gi mwandu Eh. ma wach Nyasaye ng'e tek. Ng'e ni jadhierni. Mhm. En onyalo bedo nyithindo apar gaboro. Mhm. To jamwandu tiyudo ka en gi nyathi achiel to osedwaro mar ariyo botame. To be nyathi achiel yudo ka ngima ne en ngima moro ma ma 50-50. Eh, ah, kata mana wach moko mege komo nyuolgi. Ero. Wati i- ilande to wati go tramogi to juogi korwake. Ehe. Eh, ing'e ni jomwandu sani kaka tuo ma korona nyo odonjo. Mhm. akia ni ng'eni sani be juogo osemaki ajajuogi ara ai, jajuogi ara koro angi e od jamwandu ero ineno jamwanduno en idh- wang' dhoode nyithinde ariyo to ni wi mesa madho juice korona to ai rangach biro biro Aha. bineno kaka oywagre Ere, o- Gi- gini kokawa gi nyithindagi to tieka To mwanduna gi duto ya mtokni na aboro mawuok Usenge to Kisumo gi. Adhi wene ng'a? Adwa na weno binjo wadwa. Dala na kama olo ga dhok. Koro gi ng'at ma onge nyithindo. Ero. Kudhaw to wach ni sama koro ichuoye gi tungi ma e dhogi no kik imul wach ma nyathi. In kata ka en ng'ama onyuolo nyiri lilo. Ok iwachne ni in ng'ama onyuolo nyiri lilo, ibende iwuoyo kama ji nitie. Ng'ama nopur puotheni. Mago magwa. Mago mana mago. Koro chieng' moro nyikwayi Ero. bedo maonge nyithindo. Koro gigo luwo ji. Aya, chik namba ariyo bende nyakwara Muga Jwang'o bende tayi in jalno ma, ma jaro wadgi. Wacho ni kik ijar ng'ato e wach mar ng'ol mare. e ng'ol ka bende ramoga jwang'o dago Mm. ing'eyo mang'eny mane ibed gi tiendi akia ni dichando nade
dikori chando wa e gweng' ka Kori chando ji nyasaye gweng' be ne rieko miyo noma itiendeni Ne, ne, ne, winje wacho mang'eny momiyo kata wang'e oonge go nyasaye ne mi wang'i wang'i ni ditiekogo ji e piny ka Mm. To kendo ng'ato be winjo kawacho ni ah ne nimna kia mabor Eh? to iwinjo kudum na ng'ano ei gwang' achiel yawa nibed gi wenge ariyo kara di kori neno ndi ai kori ng'e ni gigo nyikwa ramoga jwang' nyaka makgi Mm. e mago gik weche ma kiti ka ilago Mhm. e mago chieng' moro ng'ol biro donji dalani ah mar adek wacho ni kik ijar ng'ato gi dhier mare weche kaka wega wuoyo kama wagoye mbaka bwana In Duto- ng'a- in ng'a modhier ma oyieyo ma ka oyieyo ma kanisani un un ga kobe inyalo kidhi kwath to ng'ato wacho ni "We ke- we keto na dhiang' e puodho magi nitie moko minyalo chuogo ng'ato Ero. kech ng'ano koro kwinyi Mhm. to mulo wach madhier ma ka ng'ato Eh, ing'e nitie mine moko ma kata ka gidhawi plot to wacho ni an kik ikelna Ing'e mang'eny kato bende ne pok waneno e kta jwand supermarket kodonjo i odi ka. Dalau. Eh, Ng'ama ong'e mana dukani bi ng'eyo kuma supermarket nitie. Eh? Eh, Bi ng'ega ni moko gine ni mkate maduong' en gram sadi. Eh, Ng'ama ong'e nago mandas e tie ndara. Koro ayanje ka ilago girocho ng'ato kendo gikelo ni ng'ato dhier. iyudo ka ji nie kamiti ma ng'ato ka ng'ato golo dhoge ni ah wuonwa ni wadwa siro kodgi ma kama ng'ane ka Ng'a- ka ng'ane ogolo pache ka ng'ane ogolo pache Mm. to yudo ng'ane wacho ni "Ah, an to an kod nyanjo ogona moro Mm. to mae ne wuonwa nyaka lweta chope Mm. omera mago tang'o we bwogo wako dweche mag gwen wan kawa wan wahewo budget mag gwen Eh, winjo ta ng'ato nyisa nyisa we landonwa kech madalau gwen ogo kwadwar ka bwana Bundu alot chieng' nonegi bwana. Eh, alot chieng' mondo onegi bu ng'wen ma ne duma be nuchamo ti onge. Kicham gima mit ong'wen, ng'wen go ti onge. Ero. Liete be tindo lor kuma ucham ye ring'o onge. Onge. Eh, Mago gik ma kinyis ng'ato Mm. dhier makar. Ah, mar mar ang'wen nyakwara moga jwang' ma bende tayi seche ma lweny moro oriwi gi ng'ato to wayudo ni Ramogi Ajwang' owacho ni dhok e tung dhano. Koro ibende ing'iyo ni gin chike magi matayi sama ijaro ng'ato. Ma namba ang'wen wacho ni kik ijar ng'ato gi wach mar tuo mare. Mani dende.
Ofuwo kara ma emomiyo korona neno maki. Ne nitie jomoko ma korona mako to duogo. Ero. Ne nyithindo nyithindi dalau kaka igi od- igi odwer. Nyithindo moko mne low kuma tuge. koro weche ka ilago Mhm. chik ramoga jwang' odagi aya mar abich ikwa ramoga jwang' ma bende tayi seche ma koro gimoro chwanyi kod wadu koro itemo mondo ijare nikech nitie jaro moko ma bende jiwo ng'ato Eh, inyalo wacho ni ng'a- ni in ng'a- ing'ama nyap ma kata mana puro puothi otamo donge ne chako tuwe ikore Eh, kati ne odong puo- buya eh, ne puothi kata doyo otamo dine bed ni tek donge dikoro wachiemo marom koji chiemo marom mani ing'e ni koro ramogo yie mane jiwe mani jiwe to nitie moko Ero. kaka ni kik ijar ng'ato gi kit chwech mare e weche kaka ne kaka wange ne dongo ngolni kamago ng'ongruok Eh, ing'e ni ok nohero mondo wange ne go bed ma- mangolni koro weche kailago wiye chal dodo ma mombasa mago kidonjne Ero. Eh, Mago chwech mago Nyasaye. chwech nyasaye Chwech Nyasaye ok ipingi bende kijar. Mm. To wach mar na i ng'ama bure bwana, i ng'ama in kata na neni ka ng'ama yom yom yom yom a yom yom nyathi Wani- winyo to ramogi nogo ngero Eh, min ruoth ok ong'e. ok ong'e Eh, Ma ng'ama kende ichayo gano. en modwa golo En ruoth. monyalo nyuolo ruoth.
To midwaro ga dalani. Ero. Mai nyathina nokelo nyako moka ok neg long' dhako wadwa. watemo loso mogo to nitie e dalane nyathini ok nyuny ok nyuny
nyathini wapidho ka kenyuny Mm, to modhi an go nyathi dhako wadwa Eh. nyara kona modhi ka Mm. ami nyani nowirre Mm. dende tar tar ok winj mo mago weche ma kiwacho asewuoyo gi wuoda to nobedo nade
to nyiri norumo chi wuodano kata ka oro ga nyathi matin odhi oluonge Ero. to wachono onge en ni onge to lal kuro kara to nindo ma en ang'a miluonga luongi dhoot mana matek Ero. ng'ato tin ma kata kiteng' onge to diteng'e bolwar piny koro weche kailago nyikwara moga jwang' ketho kar ng'ato awinji aya namba auchiel ero kik ijar ng'ato gi wach ma chandruok momake e awinjo ni nyocha ochungi e tich kech biro negi kech biro negi kore kaka min ode cha kare momiya no ka min ode cha kimoso to ng'eng' ang'eng' E, weche kailago dwoko numba kuom ng'ato in ma chiemo kech no- no- noyomb kod ng'ati moro gi ng'ama jawuoro wang'ni to otho wang'ni olewo Mm, wang'ni olewo No way no kibirumo.
Iwinjo ni min ode.
Mhm. Dhiga dhi chiro kuma inyiewo rech to chunga chunga. Kapacho la. Kapacho la tae to bukro a. Kata gimo ng'iewo.
Kata gimo ng'iewo onge. Eh?
Kiromo kode dhako wado wiyo wile gi pesa iot. To wang'e malong'o ni tich to norumo ne. Koro weche ka ilago. Ketho kar ng'ato. Awinji. Namba abiriyo nyikwara mogo ajwang' ma bende tayi sama koro dhok mo ayudo ni itung dhano ibe koro ichuo wadu ochwanyi kijare wacho ni kik ijar ng'ato gi wach mar timbe nyithinde Eh, nyithindego ne nyithindego dhi tedo tamo minene olungo wach kani to ok nyari maduong' chosenyuol didek tedo tamo mineno to kita mineno nyithindego Ero. kodhi tedo to duoga duoga Ero. dhako wadwa dhano onge dhano nyithindo e ode mm. onyuolo nyithindo mofuwo ah. ok winj buk mm. Mm. an ma kaka to wachoga bochulo fi ketho pesa nono nyocha onyiewo dhere achiel ma kata owe dhiang' nopuonjogo nyithindopuonjogo nyithindo awinjo nodinre odinre karomboipuonjogo gima onge eh. haya chik namba aboro nyakwara moga jwang' ma bende tayi ka iyo wang' eh. ma idwa ni jar ng'ato wacho ni kik ijar ng'ato gi chiemo mochamo e weche ng'e nitie weche moko kaka omena bende tinde ichamoga ndalogi yawo Ei, mago nwawend paka An- omena amigana paka kata gweno omena ti wapidhogo paka ni to ei to jaod ng'ane akalo kamo kama jaod ng'ane nitie chamo mutura ya mutura cha bena gima ichamo lich mawuoro Mm, to iwinjo ka ng'ato be oginene ei adhi dhako wadwa Adhi dwaro ring'o. Ero. To wuon Omolo be ayudo e dho bucha ka. Mm. To kawo to guok oonge ga go to kawo renge. Mm. To renge ni be ichamo. E Ichako chame gi kure.
To guok koro chama.
Chama. E, koro weche ka ilago. Wan wang'eyo ni sukuma ne wawe ne ne ne ne sukuma ne wawe ne ne diek mm. ema chamo. nikech dhano kochame to alsas alsas mago gik ma sani ok icham mago kara be pod gik ma chi ng'ani ting'o dhigo e ode ni chamo mm, wuon ng'ato dhi limo wadgi mm. to ng'ano bende orianre bu koro toko ni gimoro ni cham ero tichako jaro chiembego mm. e iwacho ni awacha na a an tabiro kaka aseyie ka aseyie eh, to ok kusekelni wi mesa to koro e kirango tiwacho eh, eh, eh.
kar mondo iwe chiemo no i mesa ma ok ibilo Mm. to ber mokwongo ne- mokwongo ne ber kisenyise na an to awinjo ka ber kik itedi Mm. to kata kokeni chai madubi a skar otam Ero. Eh, dhako wadwa to chai ni bimadhoga monge skar yawo koro weche ka ilago miyo ng'ato numba Mm. koro chiemori bende skar bedo maonge kuome ne an e oda to kendo sukar oketho dhoga oketho dhoga ok anyal madho gima onge sukar Eh, aya walwar kodgi namba ochiko ma bende tayi nyakuar Ramogi Ajwang' sama iyi owang' ma kori jaro wadu Ero. ma wacho ni kik ijar ng'ato gi kit tich motiyo Eh, ing'e ni nya ng'ato wacho ni ah Wuod ng'ane to an ogol ma koro wacho gan mondo ji ne en koro ogol rombo yang' e liel ka Eh, to kane ka dogol eh, wuode maduong' cha tich apiko ni bemna gima koro an iketo go ng'ato kan mondo ang' okel gimo awinji Eh, mano ing'e ni chik ramogo ajwang'o odagi moko binjo kawacho kodhi kar apiko to apike koro lare mm. to ng'ama okuongo dhire cha mm. kar wacho ne wacha na ah, wawa idh ma mm. an apiko motigi to kendo tamaga idh
ere sanitizer mm. to iwinjo ka moko be gina kowacho ni ah, ne oiwacho ga ng'ano mobiro kanyo mm. ni aa ah, ah, wod ng'ani matiyo ga mbita cha mm. ah, tich ywa rimba ni be mna tich miwacho ni ng'ato tiyo ga mbita ok olupo koro weche ka ilang kik ijaro tich ma ng'ato tiyo kech kita na ywayo rimbano mano be mna tich to kochamo ga rech ondiko ji mang'eny ka jaywa rimbano onge dak oyud rech Eh, koro wacho jo- moko ni johand dhiang' an kendo johand dhokgo mago jok ma atigo to dhokgo to bende opidhi dala apar ma watiekogo nyakwara mogajwang' kijaro wadu seche ma kori bende idwa ni chwowi gi tungi Ero. seche ramogi nowacho ni tungi e- e dhogi e- dhogi e tungi wacho ni kik ijar ng'ato gi kit ran mare Eh, mano ok odwar mm. odak adaka kuonde liete minene ni kong'o rane odak mana en kidware mm. ah, to mano be ng'ama penji ni tidwaro nang'o mm. ok idhi adhi liel ma ka ng'ane idhi yude kuro mm. eh, mago kit luo nodak mm. jokong'o miwinjo ojarogo mm. Magi e joma kunyo. Mhm. Ma kata en onge chieng' ma josude nokunye. Magi e joma tong'o yien.
Magi e joma timo gimoro amora. Magi e joma chungo tent.
E, omiyo gimoro amora mineno kuom ng'ato nyakwar Ramogi Ajwang', mhm. mak en owuon ema oketo kuome. Mhm. Mano gima kiwuoye nikech eh, kiwuoye to ichayo Nyasaye mano ochweyi. Awinji. Moketo kuome kende. Ero. E, ma kata ka ogudu moro nitie ma ogute moro nitie ma mi- midwa gini ni to in bende pesa ma in gaga ina ni oguti molokre ni kinyiew ga nyaka moro nene ogudu achiel Eh, nyaka neno ogudu achiel to pesa to in ga ina Eh, mago gik mawinjre to koonge ga pesa to in imiye mno ogudu kiwach ni bende oguti achiel gi sadi makwar ni ji ong'eyigo nyaka ichiro ka moro amora kia kucha to ng'ena ni cha wuon ng'ane ero Koro nyikwara Mugajwang' kowinjo wechegi To ran ma koro omako piny Ramogi Ajwang' gi rochruok ni bodok piny nikech gin numba to gichier kuom kwere mane owacho wechegi. Kendo kwaritogi to dongruok biro betie mwane ka lokruok betie e Luowa kaendi. Mana kamano ne wan kod Okinja ma kambi Got Ramogi kaendi k'Okinja kolo chik apar matayo ng'at ma jaro nyawadgi. Wach ma ok long' ahinya e kitwa kod timbewa. Iwacho ni kik ijar ng'ol mar nyawadu nikech in bende inyuol, ok ing'e ni to mari biro bedo machal nadi.